you're not my type tanga watiza kuvhara zipi uri stupid yemunhu ndinofaite munhu ndashatirwa ndinofaite munhu ndiri kude mazai yangu
ndiva ndikuona pamari yako ka zvaita kuti ndinda kutodanana newe
ah! iwe usandiunzire kuenda kuuniversity kwakuya nevavava nefoshoro kutsanangura wani izvo ndini ndinotsvaga mombe bambo ha ivo mai waye vanonetsa waya vanzwa ya ndakutaura kuti dzikapinda mumunda mambuya chigwerera dzonetsa kuzodzitora futi aiwa inzwa zveshamwa mari yacho wakandipa ya wakandipa here mai vacho ndoramba ndichivatsvagira mombe dzavo mari yacho wakandipa here ini handiende futi undotsvaga mombe dzavo mbuya ndakakudza kuti mbuya inonetsa ya unotoiza tinonetsa kudaro bayo Matendeni kwamajekwana zvazitori nani kumaricho. Abongo kacho wachazondipa garoni rehupfu racho kandipa. Hazvidi nharo.
Munhu ingofamba neredhiyo yacho hairiri. Mopedza kuti bhati racho moda unodzaiweweaana wangu anochingofamba nechiredhiyo chacho kuri mukuru munhu kuda kuridza nekuda kuridza but uchajisa audi uchajisandisini ndaita kuti tinyimwe mari kumaricho ah, aiwa mutanyaya redio tapanyaya redio
Anmave.
Saka uri kutora simbo che. Ah, mtara msikana uyu, msikana uyu, msikana uyu unodhura uyu, msikana uyu. Dhura udii kwa hiyo? Saka uri kuti ndikamusvikira mafi haa. Ndigona kumusvikira.
Zvinoziva kuti ukamusvikira mavera. Eh. anotaurwa nzi akadzidza kutaundira akadzidza kutaura ah, baba adzidza baba obva atanga kutaurira chirungu remembe ndasvika plazi tumari mari kumba kwavo kwete kuzotikangana aiwa kumba kwavo ndokuziva aikona kuti kwete kuzokangana kukangana kuti ah, unogona kupinda machena samsanga ngatisangotaure zvenyaya yebaira izvi ndiende eh, unokushingashinga pati ndosvika nchiti unombonitaurawo mashoko mairi matatu eshingiso uyo ani ndiyo mukuru ndanakatanga kubarwa inini izvo ndo zvandinofanira kunge ndichikubvunza ndirini ndiri kuenda kubhebhi rangu ndoenda neredhiyo inomakisa ah, redhiyo siya
redhiyo siya plus ndakatogumbuka futi nyaya yeredhiyo chimuti hmm? muti ndiweaiwa ingosvika uchibata bata uchingobayira bayira mvura chitaura naye mirandibaye icho mirandibaye
mave manje eh. haadi zvimwe zviyazve zvekudii mave unosvikiro kuti une ushingi eh?
ndakashinga wakashinga ai mushinga po
ndakuenda baya baya mwana uyu kani akomana icho icho ah, wakaita gule zangu nyange uyo kanzi wafaka uyu mwana akanaka iwe ndotora uyu ndotora uyo autozotaura ah, tawina papa haiwa mo ndokusimbisa adzokera uko mhani iwewe adzokera uko mhani iwewe
ndozvamunoenda namaona mabhebhe confidence

yesi yesi mafe musi uneyi unosvika uchindibvundutsira udaro Yes. Muchi uri bho.
Ndiri right unosvika uchirova mvura neiko naiyo mukoma nei. Ah, ndikutotamba hangu nemvura ipava. Uri kuwacha? Eh, ndiri kuwacha.
Hey. Washeni yenyu yese. Eh. Oh. Ah. Asi unondiziwa ka iwe?
sandambokuonai oh. unogarepi
ah, ingatongogara tese muraini muno aundizive ah, sandambokuonai oh. ah, kwambona pane mombe yangu yandiri kutsvaga kapa ine inge ine bhero so inge ichirira bhero so but kwete dziri apa pane dzikuridza mabhero apa idzi hadzisidzo iyoyoyo ndiye itsvuku
inini mombe dzandaona ndichisvika ndidzo idzo dziruridza mabhero aa oh. handizozivi kuti yenyu yakaita sei
pane dzambouya nguva yandatanga kusvika pawashen dzikakwidza dzakadaiwo so oh. saka handizozivi kana muri kuti apapa pane dziruridza mabhero apana dzenyu nokwanisa kukwidza neneu kumusoro oh.
imbedzi kundoonge uchiwacha wega
Ande zvamuri kubvunza ndozvamuri kuona here nhai hanzvadzi ndinowacha ndega.
Alright. Saka regai ndimboiteera mombe iyo.
Alright.
Saka hapana kana imwe yambopfuura futi nepana. dzapfuura ndo dzakwira uku cheto hapana dzazombokwira kudarika kuti saka ukaiona unogona kuzonditeera here kuti mombe yandaiona ah,
ini ndiri kutoita zvewasheni yangu iwe mukomane wati unonzani inini mm. uh, kuda kuziva zita rangu shoya aiwa ndinotobvunzira kuti pamwe ndinoona munhu anodarika tai dzazodzoka then ndozoudza munhu wacho anouya achikuudza kuti wachako orit
ini ndakuenda kuda kumbonotarisa futi kumusoro kwandapa orit
Icho. Icho. Raka. Eh? Wataura naye uri. Ndakuona uchitaura taura. Aiwa. Ndikati chichapinda ichi. Ndoziya. Hmm?
Ndamusikira. Mhm. Mm Eish. Hmm? Ah, kuri mfana wangu. Kuri mfana wangu adi adi kukunyepera apa. Hapana soko rabuda. Ah, soko anoda kutanga. Matanga. Ah, ndidi kunyepera urumu wangu. Ah, soko arina. Uzizi ati udongo dana nemsa. kana hapana pane kambomutora mukuru kwandiri ka the best way mfana wangu ka handi yekutei tasvika kumba ichecho ka tobva tanyora tonyora iri tsamba woendesa iri tsamba iwewe feya feya takatarisana maziso kudai mm. imbumbo uri chamai ndakuudza ndatusikana ndiri kumatown iwe unotoenda ndati ndichimutarisa so kumeso ka mm. andicheka neziso anobeke taundi kana anobeka taundi msikana uyu iwe unozanditarisa neziso soka mm. ndibva ndaona misodzi yerudo kuyerera ndikati mwana ane rudo mhani uyu kuri kuti ndikapinda pachena aunopinda

auda kuforomesa zvidhina hei ah, azvidhina zvacho manje naye urunetsa manje ndikuti muno wamwe anobhaiza kuti hawadi kuzonyatsa kutipa mari chaizo zvidhina zvinorwadza mufana shingi hmm. nyaya inoitika ndeyekuti simbi inorohwa ichapisa ini ndo zvandakuudzwa paipa kuti kana tichinge tasvika kumba ngatisvikei kumba togara pasi tonyora tsamba asi kunyora tsamba ipakuda kunyorwa tsamba neungwaro
Ah, mdara matosvika kutsamba vakuda kutonyora tsamba mdara netwo minutes idzo dzidzi dzatatoona munhu ah, mavhevuru tomuda mavhevuru muda ijo ranga ah, pakaipa awamuda mavaiwa mavhevakanga ndagara ndakamuda ka ati kuti sinodira sinodira unombomuda madira waita mavhama vamuda asi wakambozvionawo here kuti pana mave pacho pane zvemwana ndozotiponda zve kana takukomenda mwana wenyu chinzwazve iwe mm. shingi ngatichinyorei tsamba ye tichine mashoko acho nemazwi ayo ngatinyorei tsamba mfana ngatinyorei tsamba izvozvi izvozvi izvi ah, but nzara nkuma nzara umana kubva mukusiku emangwanani umana Bra musatore bhuku rangu, torai rakapera rine pane rekupedzisira peji rekupedzisira iro. Ah. Unkuma nzara unkuma eh? Kuma kuseni. Ah, iri basa futi. Saka mama wadondite. Unyore zve tsamba yacho.
Haini kana usingada kunyora kandogona kunyora ndega. Bo ndikuita ngende kukupusha kukumanikisa.
zvezvomukoma wangu zvendaabvuma futi anenge ari maiguru wako but ipapapo unenge uchiramba aivo izvozvo zvazvo pakuti munhu wacho chinyora tsamba but pakuda kunyorwa nehungwari ita chop chop ndonondomupa tsamba iyo achitaura zvamuda kuti zvinyoro zvipa tsamba pacho ini handisuzwa ka zviri moyo tanga kunyora zvekunze kunze kwekuchitanga kunyora tsamba unonyora kuti kiss me before you open toinyora kana takuipeta but plus futi panoda mafuta mafuta eyo mafuta manje uno zvatinoita ka uyu musikana ajaira maenvelope kutauri kuti kune maenvelope ndaona rimwe movie mubhawa vanoita zvekuisa perfume kudai mm. manje isi hatina togonotora mafuta toidi toizora mafuta tinoti tinopukuta kudai mm. vatangoinamanisa kudai Doti iye chiti ubva wani pakanzi kiss me before you Before you open. Ita! Ranga! Iwe! saka paanokisa tsamba anenge atondikisa ini Ah, obvious. acho.
nyora nyora nyora nyora mira ndibonyore zvekuuniversity
chitaure ka chirungu chacho chauda kunyora mai kanyora chirungu chisingawerengeka hawerengi bawe ndogona ne My name is Iye Izi wacho uri kuisa mukuru here? Mudiki Ranga
Rangarirai Ya
Saka Ndienda kuti I wrote this letter today mm -hmm. uh, to show you or to express my love mm -hmm. to you mm. e, zverudo ndozvangokutaura zvirunga mutaro ndizvozvo you are so beautiful like uh, seven heavens iwe denga rechinomwe nyora izvozvo mira
tonyora mira ha sakutaura kuti vanhu vandodoona ndichifamba naye here musikana wetakudanamira wone ndichipedza onyora tsamba iyi haa kana chiprofita chinopfura hachiprofiti va tsamba inopedzai
mave mave
yese chingi oyo kana ground iwe azoshanda unoshanda ndochasiita mwari tinotoda kuti huni chii chida kubika patete wangu akauya ndini ndineyeseka uchati machembere abate bate zvinhu zvemu zvemumba here ah, but manje wana waita mune wekutaundi manje andaizatombofungiri kuti unotsvaga huni unotsvaga huni ndotsvaga huni ini saka unotomba kwedu totsvagirwa nani daipa unobika nemastove echirungu ka
ah, mastove echirungu tinawo but kuno kugasi manje ka tete dzimwe dzenguva kunyaya yekuti vakakwira kutaundi vodzoka votenga gasi vozodai vozodai sai tete vanobva kuti tsvaga huni Oh. Sai ndatozvijaira ende zvese ndozvigona hapana chandisingagoni iwe. Ko gas ko gas rakarbeki nehuni. Aiwa gas rinotofilwa. Right. Town munofila mouya totoisa pauyu totobika hatichaiti zvehuni saka ah. hai tinongobatanidza dzimwe dzenguva ndotsvagawo huni dzimwe dzenguva toita zvegasi zvese aisai kumba kwenyu hamba vari kuri bhoo ende hana natoyo nenyaya yekumba kwedu ikoko but andaona kuti kuti busy nezvehuni manje anozozoti zozopindirana here zvinotogona kuzvitakura here zvinhu zvacho because ndava ne pasuru dzako pasuru e eh. kubva kumba kwenyu e eh, haa ii pasuru ende inotoenderanawo nezvirimo mupasuru macho kuti ine uremu futi tone ndiratidze tone ah. karedhiyo ikakadoko ruti paso because auda ah. chimwe chawakatakura ka ah, redhiyo uda togadziriswa izvi tone pasuro yandatotumwa naye namukoma mm, mukoma wako wanokutuma pasuro chirudzwa iwe chingipa tone pamwe zvisvinu eh? pamwe zvisvinu because hai munoshuta mafirimu muraini keimo inorema manje but radio yacho azotobatsira because yatochengetedza pasuru manje aona ah, yakuda kuramba kuvhurika hei munoshuta mafirimu muraini imi wakomana imimi ah, kungonyeperawo ah, saka unenge wakuchibata tone apa manje. Chibepa ichochi.
Ah, ndorema wacho ka. Aiwa kwete kuvhura ka inorema iyi. Haidi kunyanya kuverenga uri kuhuni ndakutaurira kuti manje nehuni dzako hazizobatani. Zvozvakutoda kuverengera kumba. kuno kumusha ndada ndaisa hangu envelope because unogona kuona zvaunotoona izvozvo ko kana iwe wanyora tsamba yako yekundituka iwe haina ndituke munhu ndosaka ndakuudza kuti ingwa ndakutaurira kwayabva wani handuke munhu ewo ewo ndazvinzwa ah. shingi ndoiverenga ndakumba ndasvika kumba asi uverenge ka hunge isina kurasika ndiri kuzvona zvandiri kuita zvehuni aiwa ndatotumwa namukoma ende mukoma ari watonyatsa kuti tikohomedza vati inoenda kuna mavi ewo ndanzwa shingi waitakotsvage huni dzangu asi aina handichagari ndakutoenda kwazadumbu ini kogadzisa redhiyo yangu Ndozotsvaga mombe. Alright, iri boshi ngega nitsvage huni dzangu ndakutogorera ndiende. Mave mave.
Ah. Saka ndokuona ma. Eh, wo oh, boys remuraini. Ndakuenda ini.
Eh, wo oh, shingiwe.
Mave wait. Ah, tete maswera sei tete ndaswera maswera matodzoka ndadzoka ko pandafona huna kudaira foni seko tete ngoye mafona ndasiya foni kumba ndandatouya kuno kuhuni kunzi foni chi cellphone inogara homwe unadziwana ko iye munhu ndiri kuona achifamba uyo mukomana anga achifamba achikwidza gomo uyo anga ari peuri anga achiiteko shingi uyo wekwani Meno murai anogara muraini medu anzi anonzi ndonzi shingi shingi. Shingi uya uya wakufudza mombe dzekwa dzekwa tarubva. Ndivo boys ra. Saka anga chidai pa uya.
Kungotaura yake nyaya. Mave. Mave.
Tarisa makurira wakaita kuti wakakura sei. Uruziva kuti wakasiwa uri china chimwanana. Uri kunzwa? Ndozviziva.
Saka ino chawakuita kuti iwe unotsvaga huni nevarume. Wakambozvionepi izvozvo? wadii kuti dai zanatendei kuuya nawo kuenda kuhuni mavheini zvekutaura handidi uri kuzvinzwa invhesti yekupera mari yangu kuti pu kupedzera kuti ugoona vakomana vemombe ivavava ah, tete mungandifungira uyu uyu nezvaakaita mukomana wemombe anga achingotaura zvinyaya zvake uri kuziva here kuti ndabva uku ndikamirapo ndikaona akagara kukugarira uchitsvaga huni iwewe nditende here wongoinai mave kupedza pfuma yangu mari yangu kupedza yekuti upfimbwe newakomana wemombe mazikomana emombe anongoswera chikunzerereka iwe unombofarirana newakomana kuti zviite sei pedza mari yangu hashit mhami amatende kumba unondigumbura sei kwa iwawo ha wakasiwa wakadai zvawakaita kutandanyara kudaro shit mhani
svika musikana uzoti apa ndarwisa nditori chimbwido because marwisa musikana wayo aungozikanyepi pa ukasvika padhuze musikana wayo unovhundutsa kwete zviri kutamba apa ndashinga wamupa here ndashinga baba ndovandasvika eh. ovadii angobvunza kuti ko zvii zvamuda kunditi ko ndira kumutaura kuti zvinhu ipasuru ipasuru ine uremu iri kubva kuna mukoma baba ndobva ndamutambidza kudai haa ah, musikana aindiona tahwina aiwerenga here ndopane nyaya ndamuudza anga kuda kuti uwerenga nguva yoyo daiwasi yakawerenga wene mhindo hanzi chiinayo aiwa ndamuti because wona ndamuti ndikaona kuti asavhiringike nehuni nehunhu mufaro wacho unozonyanyaka akasazokonzentrita nezvehunhu akanonoka kuenda kumba asi anoiwerenga because unoziva kana munhu asikakude ka munhu asikakuda anoverengera ipapo ukatonoendwa nayo kumba kanokuda saka anozouya nemhinduro ndiyani topane nyaya pamhinduro motenda kunzwa baba ndinotoita kutomutaimira vakashinga ndabuza ndanoti ndosaka ndanyasa but radio yati saver eh? because ndanyasa asikana vanhu vekutawundika eh. panenge pakuda kumutambidza iri muenvelope eh. but aona kakuti itsamba ine uremu because vayabuda vayabuda babaka hmm. ndoona musikana ari kungoteresaambonyemwerera ah, ah, tatiri kutaura sevanhu ah, sabamnini namaiguru chaiyo chaiwo because apa tatotanyasa kutaura sevanhu vakutozivana zototi babaanomupa zamba watopedza minduro ah. manyiro pari kunetsa kuti inouya nayo minduro ah, iyo sasanetseke nezveminduro chinetseka zvemuchato zvetimeme chidzogarepi plus anye muchato tombomira imari yacho ndoona kupi ah tochengetwa musikana kuuniversity anakane mari musikana

iwe kureketa newe handidi ndiriimbwa yako yandye mazai yangu imbwa yako yandye mazai yanguinoda kuti mazai angu undipedzire imbwa dzangu dzinge dziri panapa imbwa yako izvozvi torai banga mucheke imbwa iyi

mazai yangu ndinada yadya mazai nguva ivo tumbura imbwa yako vakomana munoziva mbuya manje mukadaro manje kamuyaaiba tinopedza vakazwa ndinofaite munhu ah. ndashatirwa ah. ndinofaite munhu ndiri kude mazai yangu ah, ndiri kude imbwa yangu ndinode mazai yangu ndiri kude mazai yangu kureketa nemwe handidi Ndiri kuda mazai. Alright, tazvinzwa mbuya. Iwe usapedzelana nenini ba. Alright. Iwe unofa wakamira iwe ah, mbuya manje mukadakada kudaro ah, unofa wakamira ah, mashoko here manje ndiri kuda mazai

hey. imi ine zvachakaita chimukomana icho imi unhu unondishura imi anotononge ndiri klasi yake matsoto iwayaya hebe aiwa uda undijairira manje kuda kundijairira chai from unowe munhu anotoka undisende anondida mukomana ine zvaakaita zviya zvi chikweshe chiya chazvachakaita kuya kunisendera love letter inini nezvandakaita izvo ah, aiwa handina neremuromo vakomana emuraini muno muku ndo kunonzi kundijairira uku kundijairira handidi rabishi dzakadaro bainini handizi klasi yake bainini kana achisotamba nezvose kana ngaatambe nezvose kana zvezera rake kwete inini zera rangu to munhu wongotanga from norway kundisendera zvinhu zvakadaro so

Ah, yesi yesi mave
ndabva ndatokuona mukomana iwe unozoona ndichikutsvaga zvatonaka ndasanga newe ndandichikutsvaga mukomana iwewe
kochina aiwa usandijairire wazvinzwa tsamba yawakapa ushingi ndechi
wataura uchidaro aiwa usandijairire shamwari unotumira kunyora kunyora shuwa pauri papa kundinyorera tsamba iwowo zvawakaita mukomana iwewe aiwa tenai dzamunosvikira uri kuzvinzwa andizvidi anditozvidi zvangu andidi muyedzo muraini muno mawazvinzwa chii chaunoda pandiri iwe kana brugwa chaira usati wagona kuvhara chaiko chaiko woti nanga nanga neni mave kuita sei kana zamo chairo chairo unofamba zvakadai unotadza kusticha paditi pako apapa unofamba munhu mukomana wakati nyena nyena kudaiwo so asi simba rekundisendera mameseji unoriwana iwewe handikutokutaurira ndikutokutaurira ndikutokutaurira izvezvi nditotaura ndakadzikama handizvidi ngakuve kutanga nekugumisira kuchera chikomba kwakusvipa mate wazvinzwa
aiwa handisi type yako wazvinzwa variko vasikana venyu nemvana dzenyu dzamunoitira neizvozvo inini quet youare not my type tanga wadzidza kuvhara zipi uri stupid yemunhu ibva muroti da udarika uri saskam wazvinzwa uri saskam hauenderani neni rombe remuraini chaunogona kungotedza nechiredhiyo musi uno munin'ina wako anga nechiredhiyo icho chichi
kunzwa wairesi murodhi muri mastupid i think ameno ameno kwamunobva imimi ameno iyo zvikuri kupisa wakangopfeka zibhachi dai wagona kuvharawo zipi unofamba uchiti pusva pusva kudaro kurembu rembu rembu zvinhu zvichitamba wakavhura zipi handitozvidi ngakuve kutanga nekugumisira am not your type unotenderera andina chandinacho unongondida zvandiri kunyange